Әле генә без тыңлап үткән, халык күңеленә тирән уелып калган бу җыр сүзләренең авторы, күренекле шагыйрә Саҗидә Сөләйманова. Аның якты истәлегенә багышлап, бүген без сезнең игътибарга язучы Зәки Зәйнуллин әзерләгән Туган якка уза кыш юллары дигән тапшыру тәкъдим итәрбез. Башта шагыйрәнең иҗат һәм тормыш юлы турында берничә сүз. Саҗидә Гаделша кызы Сөләйманова 1926 елда хәзерге Башкортстанның Яңавыл районы Яңавыл авылында туа. Аның балалык һәм үсмер еллары ул чакта Яңавыл районына караган Урады, Сарашты, Аксаек, Тәтешле авылларында уза. 1944 нче елда Тәтешле урта мәктәбен тәмамлагач ул ике ел авылда укытучы булып эшли. 1946-50 елларда Уфада Башкорт дәүләт педагогика институтының тарих-филология факультетында белем алганнан соң Башта Башкортстанның Әбҗәлил районында, аннары Татарстанның Минзәлә шәһәрендә урта мәктәптә тарих фәне укыта. 1955 елда Әлмәт шәһәренә күчеп килә һәм 1973 елга кадәр Әлмәт нефть техникумында тарих укытучысы, КПССның Әлмәт шәһәр комитетында лектор һәм шәһәр радиоүзәгендә радиотапшулар мөхәррире булып эшли. 1973 елның августында Саҗидә Сөләйманова профессиональ язучылык хезмәтенә күчеп, гомеренең соңгы көннәренә кадәр нигездә әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Саҗидә Сөләйманованың исеме әдәбият мәйданында узган гасырның 50 нче еллары урталарында күренә башлый. Шуннан соң үткән чирек гасыр эчендә ул иҗат активлыгын һәм әдәби осталыгын үстергәннән үстерә барып, 60-70 еллар татар шигъриятендә үз шигъри дөньясы, үз аһәңе-моңы булган үзенчәлекле шагыйрәләрнең берсе булып таныла.

Олы да, катлаулы да язмышлары, мәгънәле шигъри юллар, тәэсирле сүзләр һәм таушалмаган сурәт образлар аша тасвирлана. Шагыйрә иҗатында зур урын тоткан мәхәббәт лириксы да хис-тойгыларының тирәнлеге, ихласлыгы һәм халык җырларына хас интонацияләре белән күңелне җәлеп итә. Саҗидә Сөләйманова тормыш турында әхлакый фәлсәфи мәсьәләләрне шигъри образларда чагылдырган Җир су, Фал китабы, Мәңгелек ут, Ак чәчәкле болын, Сузган ике кулым кебек үзенчәлекле поэмалар һәм Гүзәлия җыры, Күңелем язлар көтә, Саубуллашу вальсы кебек популяр җыр текстлары авторы буларак та киң танылу ала. Ул шулай ук проза әсәрләре дә яза. Шундыйлардан Мәхәббәт сынавы, Гөлбадран, Бер сәяхәт хакында хикәят дигән җыентыкларын атарга була. Саҗидә Сөләйманованың үзе исән чагында Мәскәүдә һәм Казанда русча тәрҗемәдә өч җыентыгы басылып чыга. Аерым шигырьләре украин, үзбәк, Азербайҗан һәм башка милли телләргә дә тәрҗемә ителә. Шушы кыскача гына белешмәдән соң, алда вәгъдә ителгән тапшыруны тыңлап үтик. Ниләр сөйли, ниләр саный икән? Белсәң иде сәгать телләрен! Казан, Казан, сиңа килгән саен Керфек какмый уза төннәрем. Трамвайларның чыелдавын өзеп, Шау-шуларын узып кичләрнең, Урам бакчасыннан бер көй килә, Бер сын тора тоеп хисләрен, Йә зиләйлүк, йә тәфтиләү булып, Казан күкрәгеннән саркыла. Моңлы сазын уйнап чатта тора, Кемне көтә, кемне чакыра. Сулыгып, сулыгып Идел дулкыннары Кага булыр уяу җаннарга, Ярдан ярга берәү хәбәр сала, Утлар ягып ага салларда. Караңгыга күзне йомдырмыйча, Самолетлар оча төн ярып, Ир-егетләр диңгез-таулар кичә, Канатына алып дөньяны, Очар күкләр, агар сулар белән, Биеклеге илнең, киңлеге Йөрәкләргә бәреп килеп керә. Йөрәкләрнең сынап җирлеген, Таң яктысын салып күңеленә, Төн карасын алып иңенә, Уяулыкка сакчы Тукай тора. Җырлар өстәп, вакыт геренә, Туган илгә булган тугрылыкны Үлчиялми нинди герләр дә, Пар ат чаба туры Тукай җырын яңгыратырга төрле телләрдә Казан сиңа яңа җырчыларны Тукай тарта, гүя кисәтә Гөлбакчага керсәң күңел кошы И алданма купшы бизәккә Һәр мизгеле елның исәптә Сулыгып-сулыгып ярга дулкын кага Сугып-сугып сәгать кисәтә.
Китап кибетендә күзгә чалынырлык бер нәрсә дә күренмәгәч, чуар тышлы бер китапны кулыма алып, урта бер җиреннән ачам. Ак болытлар йөзә, кош юллар уза. Йөрәкнең әллә кайсы бер җире селкенеп куйды. Кош юллары уза. Ак болытлар йөзгән күктә, җемелдәшкән йолдызлар белән маякланган кош юллары уза. Фирүзәдәй күкне күзәтәм, сезнең якка, дуслар, туган якка, дуслар. Йөзәр, меңәр еллар туктамастан, яшәешләрен дәвам итәр өчен оя корып, бала чыгарырга диеп омтылып очкан кош юллары. Теләсә нинди кош юллары түгел, Фирүзәдәй күктән үтүче, туган якларга алып кайтучы кош юллары түгелме соң? Очраклы рәвештә генә кулым үрелеп алган китапны явып тышлыгын карыйм. Саҗидә Сөләйманова. Бу исем минем күңелемдә ниндидер җылы тойгылар уята. Кайдадыр укыганым бар кебек мондыйга охшашлы шигырьне. Бармы? Кайда? Казан утларындамы? Азат хатындамы? Юк, искә төшерә алмыйм. Шулай да бу исем белән минем очрашканым бар бугай. Кайчан? Саҗидә Сөләйманова. Кем ул? Исеме җанга җылылык, моң китерә. Саҗидә. Агым суда, басма өстендә, керләр чайкый сай җирдә. Саҗидә Сөләйманованың 1981 елда чыккан Сабыр канатлары исемле шул чуар тышлы китабын кулыма алганга, байтак еллар үттеләр. Китап кибет эчендә баскан хәлдә шигырь юлларын укуны дәвам итәм. Сезнең якка дуслар, туган якка дуслар, кәрван-кәрван кошлар озатам. Бу сагышлы юлларда минем гомерем буена чит-ят җирләрдә көн үткәреп, канаты каерылып имгәнгән, туган якларыма әйләнеп кайта алмыйча тилмергән җанымның сыкрануы сүзләр белән әйтелгән бит. Сезнең якка, әйе, сезнең якка! Димәк, минем туып-үскән, читтә узган шушы гомерем эчендә, Бер генә мизгелгә дә истән чыкмаган Стәрле буйлары мәңгегә сезнең як булып калып, инде беркайчан да безнең якка киредән әйләнмәс микәнни? Кәрван-кәрван кошлар озатам. Шул кошлар белән аларның канат каурыйларына бәйләп, чит якларда, Патша хезмәтендә кайтмастан егерме бишәр еллар йөргән, туган-үскән якларын сагынып, күз яшьләрен йота-йота, хатларында чүктин-чүк, күптин-күп сәламнәрен озаткан татар солдатлары кебек, мин дә үземнең кайнар хисләремне җибәрәм. Дулкынланудан дөпелдәп тибә башлаган йөрәгемә сикерергә ирек бирмичә, уң кулымдагы инде артык була башлаган портфелемне кырыма идәнгә куям да, бик зур булмаса да, калын гына шул чуар тышлы китапны чәчкә алган кебек зур саклык белән тотып, Җәйге эсседә, печән чабып арганнан соң, яландагы кичке учак янында хуш исле, төрле үләннәр салып кайнаткан тәмле чәй эчкән кебек, йотлыгып, шигырьләр укуымны дәвам итәм. Таш кыялар ягы. Олы диңгез яры, шомлы диңгез яры давыллы. Күңелем тула башлап, күзләремә килгән яшьләр аркылы китап бите юлларындагы хәрефләрне күрүдән туктыйм. Таш ялар ягы. Мин 10 сыйныфны бетереп, бер ел колхозда ат җигеп йөреп эшләп, икенче елны күрше Куганакбаш авылында җиде еллык татар мәктәбендә математика, физика укытып, үземчә инде дөньяның азрак тәмен татыган бу җиткергән егет, поездда таш кыялы Урал тауларын үтеп, тагын да ныграк итеп таш кыялар белән уратылып алынган Байкал күле янына, Иркутск каласына бәхет эзләп китеп барам. Үзем белән кечкенә генә бер фанер чемодан, азрак акча, өстә ярлы гына кием. Минем исәп, Иркутскидагы хәрби авиация училищесына укырга кереп, шуны бетереп чыгып кеше булу. Башымда әллә нинди зур хыяллар юк, тик бер генә уй. ничек тә булса тамак туйдырырга һәм гомерләре буе көн-төн авыр эш белән ватылып, имгәнеп, инде картаеп көчләре бетеп барган әти-әнигә ярдәм итү. 1955 ел июнь азаклары. Инде мин Иркутск авиация училищесын бетереп, Ленинград хәрби округына авиация частьләренә хезмәт итәргә җибәрелгән техник-лейтенант. Ярлары таш хыялы Балтик диңгезе, шаулы дулкыннар, баш тулы зур өметләр, катлаулы уйлар. Өстә хәрби кием, Кулбашларда ак төстәге техник лейтенант погоннары, аякларда атламас борын ук шыгырдарга торган хром итекләр, тамак тук, өс бөтен, тагын нәрсә кирәк адәм баласына. Тик җанда бернинди канәгатьлелек юк. Ял алып Иркутскидан авылга кайткач, сагынып, өзелеп көтеп алган улын куна китәргә әнинең өйдә ризыгы юк диярлек. Гражданнар сугышында Дутов казакларына каршы сугышларда имгәнгән, гомер буе колхозда эшләп картаеп, инде сукраеп, бер тиен пенсия алмыйча калган көннәрен капка төбендә утырып үткәрүче әтием күз алдыннан китми. Тормыш арбасын бергәләп тарткан ирләрен әллә кемнәр рәхәт яшәсен өчен сугышка озатып, аларны шунда югалтып, Инде кайтуларыннан өметләрен өзгән, балаларын кеше итәргә тырышып, җир тырнап яшәгән ятим хатыннар. Сугыш елларында гына буламы тормышта давыллар? Гомере буе читтә йөргәндә кеше җаны туган, үскән җирен сагынып сыкрый, елый, сыктый, өзгәләнә. Давыл җилләрендә бөгелә, сыгыла, Өзгәләнгән яшел яфраклы каен агачы кебек. Шигырьне укыган саен үземнең кайда басып торганымны онытканнан-оныта барып, әллә нинди сихри дулкыннарда йөзә башлыйм. Кайтасызмы, кошлар? Китәсезме, кошлар? Көтә сезне туган авылым. Туган авылым. Кошлар өчен бәлки шулайдыр. Ә менә кешеләр өчен ничек? Авылдан чыгып киткәч, тәүге елларда кунакка кайтканда, мин чыннан да туган авыллы идем. Бар да исәннәр, чыксаң, урамнар тулы таныш-белешләр, Һәр капка төбе саен сөйкемле, ыспай әбиләр, ап-ак сакал, мыеклы, түбәтәйле, кәләпүшле, бик аз санлы, салмак телле, акыллы бабайлар. Хәзерге көннәрдә авылда минем күңелгә якын булган салам башлы өйләр, таш коймалар, читәннәр, салкын сулы, кыршаулы агач чиләкле, сиртмәле коелар берсе дә юклар. Мин үскән урамның яртысында урамга аркылы салынган ак кирпечтән ике катлы район клубы, аның алдында Ленинга һәйкәл. Күңел юксына, сыкрый. Баш күтәреп карый, кайда икән яшел кас үләне баскан, ялан аяк атлы уйнап чапкан киң авыл урамнары. Хәзер авылда ялан аяк йөргән бер генә малай да күренми. Капка төпләрендәге авыл картлары, әбиләр, тальян моңнарына күмелгән җәйге җылы йолдызлы күкле авыл урамнары, төнге тыкрыкларда көмеш тәңкә тавышлары чыгарып көлүче кызлар. Кая китеп беткәннәр алар барда? Мин белгәннәр авылда азайганнан-азая бара. Хәзер авылга кайтсам, урамнардан үткәндә күп кеше инде миңа таныш түгел һәм авылым миннән читләшкәннән читләшә барган кебек тоела. Көтә сезне туган авылым. Кошлар бәлки миннән бәхетлерәктер. Чөнки аларның туып үскән, басып канат капкан, сайраган тирәкләренең күбесе әле дә исәннәр. Алар көзен җылы якларга киткән чакта үзләре белгән кышлар белән бергә очалар, бергәләшеп кире кайталар. Кышлар кешеләр кебек япа-ялгыз аерылып чыгып китмиләр туган үскән җирләреннән. Шунлыктандыр инде хәзер авылга кайткан чакларда мин күбесенчә вакытымны урман-кырларда, тау сукмакларында, су буйларында үткәрәм. Күңел өчен исемнәре генә дә ни тора бит. Бакыр чагылтавы, байгара яланы, сәхәп чабыны, Әҗмәт урманы, Иске юл, Габделкадыйр Мәгъзум коесы, Бакый баткан елгасы, Нигъмәт Папәй үре, Чияле төп акланнары, Мәчет урманы, Шәкертләр яланы, Салкын чишмә башы, Торналар сазы, Юкәле күл, Кайткан сайын шуларның барсын да йөреп, карап, тикшереп чыгарга кирәк миңа. Шигырь укудан туктап, китапны сатып алам да, кабаланмый гына борынгы Казан урамнары буйлап атлыйм. Ә күңелдә, йөрәктә шигырьләр яңгырыйлар. Саҗидә апа Сөләйманова шигырьләре. Кеше.
Лачын диләр, канат кагып горур очканга. Лачын булсам, җирне сөймәс идем. Мин, кеше. Ут шикелле, диләр, кулы тисә, эш яна. Ут булсам соң әллә сүнмәс идем. Мин, кеше. Алтын диләр, бик кирәгем чыкса, куштаннар. Алтын булсам, бер сатылыр идем. Мин, кеше. Ярага тоз, арага ут сала дошманнар, Кош булсам да бер өрер идем, мин, кеше. Араларыннан сайланып, искә кереп, Җанга җылы биреп торганнары байтак. Шул көннән соң мин аның шигырьләренә дә, Үзенә дә гашыйк кеше. Шигырьләрнең берсе менә ничек башлана бит. Кыелып кергән ике тау арасы, Биек тауның йөрәк ярасы. Нәрсә бу? Дәһшәтле дә, моңлы да, ниндидер аянычны кисәткән, Кан саркыган юллар монда. Ниндидер югалтулар булачакны искәртә бу юллар. Кыелып кергән. Күз алдында бөек, мәһабәт, горур тау. Шуның башында көтелмәгәннән килеп чыккан сәбәптән соң кечкенә генә уентык барлыкка килгәндер. Шуннан соң аккан язгы кар сулары ашап, юып, ул юынтыкны киңәйтеп, Тауны бетерә язганнардыр һәм биек тау урнына ике бәләкәй тау утырып калгандыр, ә шул ике тау уртасы кыелып кергән чокыр, тирән яра, уентык. Кеше тормышында да нәкъ шулай бит. Горур, зур, батыр булып яшәгән берәү көтелмәгән һәм һич тә уйламаган бер сәбәп аркылы юкка чыга, кемдер тарафыннан таптала.

Эреле-ваклы, барыбыз да ялан аяклы, юкә баулардан аркылы-торкылы каешлар буган, мылтык кылычлар таккан чапайлар көннәр буе Сәми абый артыннан калмастан ияреп йөрибез. Аның яшел әрмис киеме, биленә, күкрәгенә буган көрән төстәге каешлары, хром итекләре безнең зиһеннәрне аңгы-миңге китерәләр. Сәми абый урамда күренмәсә, Без көннәр буе аның әтисе Габдерәфыйк бабайның тау буендагы өе янында уйнаштырып, Батыр абыйның чыкканын көтеп вакыт үткәрәбез. Сәми абый шул 40 нчы елны авылдан киткәннән соң тик 1946 нчы елны гына авылга әйләнеп кайтты. Кайтты да, башкача читкә чыгып китмәде, мәңге авылда калды. Кайткан көенә без аны башта танымый тордык. Саргайган йөз, аркасы кәкерәеп чыккан арык гәүдә, 35 яшьлек көенә вакытыннан алда картайган, сынган кеше. Орденнарның берсе дә юк, ул аларны сугышмыйча алдатып кына алган икән. Безгә аны укытучылар шулай аңлаттылар. Плен, сатлык җан, Кыелып кергән ике тау арасы, Сәми ябы йөрәк ярасы. Саҗидә Сөләйманованың шигырь юллары миңа шулай укылалар. Сәми абыйның гаепсезгә имгәтелгән йөрәге, тормышы, сындырылган, тапталган горурлыгы, өметсезлектән сүнгән күзләре миңа бүген дә тынгы бирмиләр. Аның кыелып кергән, тирән яралы йөрәге 1965 елның март аенда тибүдән туктады. Җан бирер алдыннан гына ул бүлмә такталарына хәлсез йодрыклары белән суга-суга кемнәрнедер сүкте, каргады. Ил буена шул елларда имгәтелгәннәрнең, нахак бәла ягып кимсетелгәннәрнең исәбе-хисабы бармы икән? Тау яраларына баса-баса, сукмак сала әләм баласы. Сәмия бик бик сындырылганнар үз яраларына баса-баса, үлгәнче үзләре өчен генә аерым сукмаклар салып яшәделәр. Шул сукмаклары буйлап тавыш-тынсыз, кеше күзенә чалынмаска тырышып, кимсетелгәннәр, хокуксызлар булып яшәргә өйрәнделәр. Урамнардан үткән чакларында җыелып сөйләшеп, көлешеп торган ирләр төркеме яныннан алар туктамыйча сыкраган, шул кешеләр өчен янган йөрәкләрен авызлыклап үтеп китәргә ашыктылар. Саҗидә Сөләйманова шулар турында язды микән әллә бу шигырьләрендәге юлларда? Биекләрнең бөеклеге биксез, иреклеге ачык яралы. Җир кигәндә чишмә булып ага, башларына яуган карлары. Сәми абый кебек ир-егетләр ил өстенә яу килгәндә иң беренче булып аңа каршы күтәреләләр. Тормыш дулкыннарында әшәкеләргә, сатлыкларга каршы иң беренче булып чыгалар. Тик алар үзләрен генә яклый белмиләр. Җир көйгәндә, ил янганда, чишмә булып агалар да, парга әйләнгәндәй, йөрәкләре кыелып юкка чыгалар. Безнең татар әдәбиятында да бар икән Мария Цветаева, Анна Ахматова кебек шагыйрәләр. Табигатьтән бар бәндәләр тигез, табигатьне бәндә аера. Үскән чакта без чыннан да барыбыз да бер тигез диярлек идек. Тик үсеп килгән чакта ук кыерсытылу, кимсетүләр күрү, күңелнең әллә кайсы җирләрендә мәңгелек төзәлмәс эреле-ваклы яралар калдыра бардылар. Минем белә бергә мыек чыгарган чабаталар киеп, балтырган су эчеп, ачлы-туклы көйгә бергә укып йөргән күпме малайлар, бала чакларын, кемнән туып, ничек үскәннәрен онытып, бөтен булган яки булмаган сәләтләрен, хәйләләрен җигеп, мал табарга, Баерга өйрәнделәр. Хәзерге көннәрдә очрашканда, аларның барлык сөйләгән сүзләре квартира, дача, автомашина, ишле дуслар, нинди курортларга барырга, эшләп тапкан акчага гына яшәүләре ай-һай авыр. Аларның күбесендә киң костюм эченә сыеп ук бетмәгән түгәрәк корсак, шома бит, бернинди дә уй чагылдырмый торган тонык күзләр, юеш салкын куллар. Үз йозагын сала агым суга, үз мөһерен суга каенга. Инде алар агып суга гына түгел, хәтта диңгез ярларын ук коймалап, бүлешеп алып, капкаларына зур йозаклар салып, сакчылар бастырып куйганнар. Ә көньяк диңгез буйларындагы пляжларда гади кешеләр, урын җитмәгәннән, кояш астында басып кызыналар. Утырырга, ятарга урын юк. Агым суга гына түгел, диңгезнең үзенә йозак салалар бүгенге көннәрдә. Бу шигырьнең икенче яртысын пышылдап кына сөйләрлек булып бетсә дә, ул дәһшәтле булып яңгырый һәм миңа күк күкрәп, яшен яшьнәп, давыл өстенлек иткән көннәрне хәтерләтә. Табигатькә бар бәндәләр тигез. Җир куенына сала, кадерләп, Юлчыларга нинди серләр сөйли Ак каенлы телсез каберләр. Сулар ага, еллар үтә тора, Дөнья йөзенә бер кеше дә мәңгелеккә килми, Һәркем үз вакыты җиткәч китә тора. Үзе киткәч, кешелек дөньясын яхшырту өчен яшәгәннәрнең каберләре безгә күп нәрсәләр сөйләргә тиешләрдер. 1988 елның август аенда мин Уфада булдым. Анда минем бер туган апам Рәшидә яши. 50 елны Уфа пединститутын бетергәч, байтак еллар ул мәктәпләрдә тарих укытты. Соңгы елларда Уфада мәктәп директоры булып эшләп, шуннан пенсиягә чыкты. Сәнгать, тарих, шигърият ярата торган зат ул. Минем хикәяләр язганыма зур соклану күрсәтеп, Ихтирам белән карый белә. Очрашкач, бала чакларны, әти-әни белән бергә яшәгән елларны, мәктәптә укыганнарны, шул еллардагы укытучыларны искә алып сөйләшә-сөйләшә таң аттырдык. Зак еллар шулай иркен итеп утырганыбыз юк иде. Истәлекләрдән күңелен нечкәреп киткән апам тәрәзә аша кызарып килгән офыкка моңаеп озак кына карап торды да, минем өчен һич көтелмәгән сорау бирде. Зәки, Син шигырьләр язасыңмы? Мин көлеп, сүзне уенга әйләндермәкче булам. Шигырь яза белгән кешенең башы икәү булырга тиеш бит аның, апа. Берсе без яшәгән тормыш өчен, икенчесе шигырь уйлап чыгарырга, язарга. Ә миндә баш берәү генә. Апа миңа көлемсерәп карап алды да үтенечен әйтте. Алайса, шигырьләр укы. Син бит мәктәптә укыган чакларыңда ук мәктәп сәхнәсеннән шигырьләр сөйли торган идең. Мин ялындырып тормадым. Агышың и агымсу, туп тулы зар. Синең ни хәсрәтең, ни моңнарың бар. Апаның йөзеннән ниндидер сәерсенү чыкканын чамалап, тагын ике юллык шигырь өстим. Тегәп моңлы күзем күкнең йөзенә, хикәя сөйләдем айның үзенә. Нәрсә болар, туганым? Шундый ике юллык энҗе шигырьләр. Тагын да беләсеңме? Беләм. Я сөйлә әле белсәң. Сыгылдырып күл камышын җилләр исә, яз үтә, көзләр җитә, еллар кичә. Озынрагы да бармы? Акрын гына тавыш белән сөйләвемне дәвам итәм. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнен киргән кораб,

Менә бит элекке шагыйрьләр ничек йөрәккә үтәрлек итеп яза белгәннәр. Ә хәзергеләрнең күпчелегенең рифмасы булса эчтәлеге юк, эчтәлеге булса шигърилеге юк. Күңелне кузгата алган заманча шагыйрьләр юк диярлек. Шигырьнең моңына төшенү өчен апа, артистлар укыганны да тыңлый белергә кирәк бит. Без каян тыңлый инде артистлар сөйләгәнне. Моңа кадәр Көн-төн дигәндәй эш булды. Менә син азрак язучылар белән аралаша башлагансың. Хәзерге заманда ни өчен бүгенге шагыйрьләр кеше йөрәгенә үтеп керерлек итеп шигырьләр язмыйлар, ә? Я? Җавап биреп кара әле. Ничек итеп җавап бирергә? Исемә Тукай, Такташ, Җәлил, Туфан шигырьләре төшә башладылар. Аларны укысам, апам, алар бит инде бар да революциягә, сугышка кадәр үк иҗат иткән шагыйрьләр. Син миңа менә бүгенге, минем замандаш шагыйрьләрне укы дисә. Шул чак исемле атаклы шагыйрьләр артында сабыр һәм тыйнак кына итеп Саҗидә Сөләйманова басып карап торган кебек тоелды. Күңел хәтеренең әллә кайсы җиреннән ниндидер тавыш пышылдады. Сөйлә шуның шигырьләрен. Сузган юллар, аккан сулар белән уза тора еллар, гомерләр. Юл тузаны каба сулышыңа, су юшкыны куна күңелгә. Тузан кагып кайчак көнең үтә, вакыт уза юшкын актарып, Сагынасызмы сездә өметләрнең Бары да алда, бары да әле җанда Кер куналмас якты чакларын Бер-бер артлы тагын ике шигырь укыдым Таулар кичтем, диңгезләргә төштем Тынмасмы дип йөрәк януы Диңгез суы парга әйләнде дә Ак болытлар булып агылды Сулышларым, болытларны куып, кайнар җилләр булып истеләр. Кайтсам, күктә йөзә шул болытлар, явар өчен минем өстемә. Өченчесе Һали Такташ шигыренә тартым кебек. Бергә чакта каен утын яктык, син китәсең, калдым усакка. Эх, бер балкып калсын әле яктым. Балта сабын салдым учакка. Соңгы юллар әйтелеп беткәч, апам кузгалмастан озак кына минем өчен билгесез үз уйларына чумып байтак утырды. Мин түземсезлек күрсәттем. Ошыйлармы? Рәшид апа җавап урынына үзе миңа сорау бирде. Кем шигырьләре болар, Зәки? Саҗидә Сөләйманова дигән шагыйрьнекеләр. Апаның күзләренә курку чагылды. Кемнекеләр? Саҗидә Сөләймановныкылар. Үзе юк инде ул хәзер. Әллә ишкәне юк идеме? Рәшидә апаның куллары үзләренә урын таба алмыйча нәрсәдер эзли башладылар. Алар калтырыйлар иде. Апа үрелеп кырындагы чөйдән ап-пак сөлге алды да, шуның белән битен каплап елый башлады. Бу хәл мине аптырашта калдырса да, урынымнан кузгалмыйча утыра бирдем, чөнки елый башлаган хатын-кызны юата башласаң, ул тагын да күбрәк көч тавып елавын дәвам итәчәк. Байтак вакыт үткәч, ул тынычлана төште. Күз яшьләрен сөртеп, бит чәчләрен азрак төзәтеп алгач, миңа карап, гаепле кеше сыман итеп елмайды. Йөрәгемне әллә нәрсә эшләттең син, Иркәм. Без бит Саҗидә белән дүрт ел буена Уфада, Тукай урамында, институтның тулай торагында бергә яшәдек. Исеңдәме? Агыйдел паромы янында иде ул йорт. Исемдә, ике катлы агач йорт иде. Без аның белән Тарих факультетында бер группада укыдык. Бергә утырып лекцияләр тыңладык. Бергә ашадык пешереп. Соңгы бәрәңгегә кадәр уртак иде безнең. Аның әти-әнисе укытучылар иде. Әтисе еш кына күтәреп азык китерә торган иде. Саҗидә шул хәтле дә асыл кеше иде ул. Сөйләп кенә аңлатырлык түгел, аны күрү кирәк. Мин аптыраганымны яшерә алмыйм. Ә укып бетергәч, Апа азрак уйланып утырды да, дәвам итте. Укып бетергәчме? Апам еламаска тырышып сөйләп китте. 50 елны институтны тәмамлап, дипломнар алдык. Безгә ач елангач, Сугыш яңа беткән авыр елларда укыган халыкка диплом алып, югары белемле булу, әлбәттә, зур шатлык булды. Бер-беребезне онытмаска сүз куешып, вәгъдәләр бирешеп, елаша-елаша аерылыштык. Мин шул елны ук кияүгә чыктым. Җизнәң, үзең беләсең, 41 елны Брест янында барган сугышларда немецларга пленга төшеп, 45 елның мартына кадәр күрмәгәнен күреп, күп концлагерьлар аша үтеп, Тере калган кеше. Ничек кергәндер институтка, анысын да ул миңа сөйләмәде. Тик институт бетергәч, диплом алгач, пленда булгансың дип аңарга мәктәптә укытуыш бирмәделәр. Китте нужарлы, кимсетүле еллар. Бер-бер артлы балалар тудылар. Саҗидә турында ул елларда уйламаска тырыштым. Исеңдәдер, мин укуны бетергән елларда берничә тапкыр минем адресны сорап авылга хатлар килә торган иде. Әйе. Саҗидә яза иде аларны. Тик мин җавап язмадым. Ни өчен? Хәрлек бит. Андый нәрсәләрне язуы да. Ибрай җизнәң укыган чакта һәрчак отличник булып килде группада. Аны эшсез йөри дип ничек язасың инде? Бергә укканнарның кайберләре очрашкан чакларда хәтта исәнләшүдән дә туктадылар. Шуннан соң очрашканыгыз да, язышканыгыз да булмадымы? Юк. Гомерең буена үкенерлек эш башкаргансың икән, апа. Шунысы шул менә. Иң авырын сөйләмәдем әле. Без институтта укыганда ук Саҗидә кызлар тыңлагыз әле дияр иде дә, һич көтмәгәндә шигырьләр укырга тотыныр иде, яттан. Тик ул үзенекен укыганмыдыр, бүтәннәрнекенмедер, ансын белмим. Әмма ул шигырьләрне беренче тапкыр мин аңардан ишетүем иде. Кемнең шигырьләре болар дип сорасалар, азрак елмаер иде дә, сез белмисез аларның авторын диеп җавап бирер иде. Бер вакытта да үзем яздым димәде ул. Мин менә укыган чакларда иң якын иптәше ә Саҗидәнең шигырь язганын белмәдем. Шулай сабыр хылыклы кеше иде ул. Шуннан соң еллар үтә торгач, Казан тарафларыннан Саҗидә Сөләйманова дигән шагыйрә ишетелә башлады. Мин аны безнең Саҗидәдер дип уйламадым да. Тагын байтак еллар үткәч, үзебез белән бер курсташ иптәш кыз Казанга баргач, Бауман урамындагы кибеттә Саҗидән очраткан. Арттан килеп, елый-елый кочаклап алды, диеп сөйли. Саҗидәнең эшләгән районыннан Казанга килгән чагы булган икән. Шунда әйткән, Менә кергән идем әле үземнең шигырь китабын сатып алырга, тик чыгып җитмәгән икән әле, диеп. Шуннан соң гына белдек Саҗидәнең шагыйрә булганын. Тагын беркадәр вакыт үткәч, Азат хатында бугай, басылган шигырьләрен укыгач, хат язырга булдым. Тик эчке бер каршылык аркасында тагын язмый калдым. Рәшидә мине шагыйрә булгач кына эзләп тапкан диеп уйласа, менә бит без нинди шикле була беләбез икән ул. Шуннан соң тагын берничә ел үткәч түзмәдем, хат яздым. Адресын белмәгәч, хатны Э, язучылар оешмасына салдым, э, Саҗидәнең фамилиясен куеп. Тик ике айдан артык вакыт үткәч, хатыма җавап алгач, ник язганыма үкенеп бетә алмадым. Үземне үзем онытып, үксеп, үксеп еладым. Ни өчен апа? Хатны Саҗидә үзе түгел, ире язган. Соң

дигән юллар бар иде ул хатта. Апамның яшен тыярга тырышып сулкылдавына, бүлмә диварына эленеп куелган кәкүкле сәгать тыкылдавы гына кушыла. Хәтта шәһәр урамнарында авыр тынлык баскан. Мин сүзне башка якка юнәлтергә тырышам. Мин укыган шигырьләр синең өчен яңалык булдылар. Әллә ишеткәнең юк идеме? Юк шул. Күрәсең, күңел сукырлыгыдыр инде. Әллә дөнья мәшәкатьләре басты, белмәссең. Татар китаплары аз килә Уфага. Килгәннәрен сатылып беткәч кенә белеп калабыз. Казанга бер танышка хат язган идем инде, сорап Саҗидә китапларын. Ел үтте, ул бу хәбәр юк әле. Ярар, читкә кереп китмик әле. Менә бер нәрсә аңлый башладым шикелле. Язылган, басылган шигырьләр күп булалар икән алар. Шулар арасыннан еллар, гасырлар үтә-үтә иң асыллары гына сайланып калып, чын халыкчаннары гына яшәешләрен дәвам итәләр икән. Һәм аларның саны, табигый, бик аз булалар. Әйе, иркәм. Саҗидә апаңның тагын нинди шигырьләрен беләсең? Үкәле, минем өчен Саҗидәне искә алу көне булсын. Укыйм, чөнки мин Рәшид апамның сүз тыңлаучан энесе. Идел өсте салкын көзге сыман, Ник яман су икән бу көзләр? Тәрәзәмне салкын яңгыр кага, әллә кая китә поездлар. Тәрәзәмне салкын яңгыр чиртә, бер сизгере килеп кагуын юкка көтәм. Шул поездлар кебек, минем дә бит узып баруым. Юл кешесе юлда булса яхшы, калганнарның күңеле калада. Ярны ярга кушкан саллар булып, шпаллар, шпаллар ята арага. Бер килерсең әле.
Тапшыруыбызның ахырында да шагыйрәнең үз тавышы яңгырый. Син якты булсаң. Сөрә беләм, ура беләм, Үрә беләм, чигә беләм, Кулымда уйный эшем, Әкиятне чын итә алам, Тормышны җыр итә алам, Киләчәк, тагын нишлим? Кыйгач кашым күз өстендә, Ай булыйммы күк йөзендә, Туар гашыйклар өчен? Киләчәктән хәбәр килде. Балкырга теләүчеләр күп, Барысын да кабул итмәс күк. Син туфрак бул, и җисем, Җир, шуннан алган исем. Син якты булсаң, киләчәк, Өстеңдә үсәр күк чәчәк, Чәчәккә башын иячәк Тормышка гашыйк кешең. Гомер. Кыш килә, көннәрне кыскарта, Күк йөзенә күк пәрдә тарта. Ак юрганыңа төрендә ят, Мәңге хуҗа булырга уйлап, Сызгырып, дулап, кыш килә. Яз килә, йөгерә-атлый тып-тып. Тамчылар тама, кояш чык-чык, Шәрәгә калып дөнья яшәрә, Киенә, ярларны тарсынып, ярсына, Узмас яшьлек сыман яз килә. Җәй килә, җәяүләп, җайлап, Тетрәтеп уза яшен җайдак, Сабан туйларына, бәйгегә, Куенын ачып кояшка, җилгә, Җәйләүгә чыга дөнья, җәй килә. Көз килә. Каеннар күзе күлдә, көзгедә, Юлларда тау-тау олаулар, Җырларда, көлү дә, елаулар, Бизәнеп, баеп, көз китә, Ата йортыннан гүя кыз китә. Бүтән мәхәббәт. Яратмасалар да ялынмыйбыз, бар бит әле бүтән мәхәббәт. Чукыса да аны мең карчыга, чаба алмас тамырын мең җәллад. Очрашулар көтеп йөргән чакта очар коштай йөрәк талпына, алда гомер азрак калган саен Күңел ныграк аңа тартыла. Төшләреңә кереп уята ул, уйларыңны кинәт чуалта, Халык тулы урам уртасында юлларыңны бүлеп оялта. Бер карасаң, ул сихерче, иблис. Йә, канатлы ап-ак фәрештә, Бөтереп алып сине, давыллатып, Әйләндерә җырлы вальста. Була көннәр, без шаһ-шаһинәләр Җиде катлы илһам күгендә. Була төннәр, үксез көчек сыман Шыңшып калам капка төбендә. Таң атуга бардым янны ташлап, Эзләп китәм эзен тапканчы. Кочагында җан бирергә риза, Чит күрмәсен, читкә какмасын. Хәләл, хәрамдырмы, якыннардан Аерып алган сәер хөррият? Әсир итте сихри ул хөррият.

Сез язучы Зәки Зәйнуллин әзерләгән Туган якка уза кыш юллары дигән тапшыру тыңладыгыз.